Haia, yy Mari Fflur 'di 'nenw i a dw i'n dod o Ddogella, a fi nath ennill gwobr Prif Lenor yn Eisteddfod Tŷ eleni. Wel yym un o'r prif themâu 'swn i'n meddwl fysa y y thema o o alar a colled yym gan bod y stori ne'r ymson wedi seilio ar 'y mhrofiad personol i o golli 'nhaid a sut oedd 'yn nhaid yn delio efo cyflwr Alzheimers. Ond wedi deud hynny dwi'n me'wl falle bo' 'na don o hapusrwydd hefyd yn y darn achos yn amlwg os dych chi'n colli rhywun mae 'na dristwch ond ma' 'na hapusrwydd hefyd o gofio amdanyn nhw, cofio'r amseroedd da efo nhw a cofio bo' chi hefyd 'di 'di bod yn freintiedig iawn i ga'l adnabod y person yna. Wel yn amlwg fel nesh i ddeud odd o'n brofiad personol felly mi nath hynny yym 'yn helpu fi ond dwi me'wl yn y cyfnod clo yy dych chi'n tueddu i feddwl falle sut fyse'r bobol sy ddim efo ni dim mwy wedi ymdopi efo'r cyfnod yma ag o'n i'n teimlo yn bersonol mod i'n eitha balch bod Taid ddim 'di gor'o' byw trwy hyn a bo' ni ddim 'di gallu mynd i weld o achos fyse'r boen meddwl o hynny 'di bod yn ormod i ni gyd dwi meddwl. A yym fel o'n i'n deud cynt efo'r hapusrwydd 'dyn ni gyd 'di bod yn edrych trwy hen lunie a gweld lluniau 'nhaid arall yy Nain pobol sy jyst ddim yma dim mwy a dych chi yn tueddu i beidio meddwl amdanyn nw achos bo' chi'm isio ypsetio'ch hun ne' rwbeth felly ond wrthoch chi gofio am y bobol 'ma hefyd dych chi ma' 'na ryw don bach o gynhestrwydd hefyd yn 'ym marn i. O'n i 'di ca'l y syniad yma bo' fi isio sgwennu am rwbeth tebyg tra o'n i yn y coleg yym ag o'n i wedi dechre yy ryw syniad yn ryw ddrafft cynta efo'r athro Gerwyn Williams. A wedyn nesh i ryw fath o fynd nôl ato fo yym ar ôl fi orffen 'yn ngwaith coleg yn meddwl o ma' hwn wedi dechre gynnai a meddwl yy be' wir o'n i isio 'i ddeud yym a be' o'n i isio i bobol deimlo yy trwy'n arn i a be' o'n i isio i bobol 'i weld trwy yr ymsom. Fel rheol straeon byrion fydda i'n 'u sgwennu yym a mai dyna b- s- be' sy'n mynd a'm mry d- i. Yy dwi o hyd 'di bod â diddordeb mawr mewn straeon byrion yn darllen gwaith Kate Roberts yy Lleucu Roberts i enwi dim ond dwy. Yy felly dwi me'wl bod y dasg o dim ond sgwennu pedwar can gair wedi apelio ata i yym am bo' chi... Er bod o 'i mor fyr 'dach chi'n gallu deud llawer mewn pedwar cant gair a dyna ydi'r her dwi'n meddwl ydi beidio gwastraffu geirie a dwi me'wl bysa lot o bobol sy'n nabod fi'n deud bo' fi ddim yn un i wastraffu ngeirie dwi'n feddwl be' dwi'n feddwl yym a dwi me'wl falle bo' hynny 'di'n helpu fi yym i wneud y dasg mewn ffor. I fi'n bersonol o'n i ddim yn teimlo fel bod yym y cystadlu yn dasg gwahanol i'r arfer mewn ffor achos yym dwi 'di arfer cystadlu mewn Eisteddfode lleol a adeg ynny dach chi'n teipio fo fyny neu a e-bostio fo i rywun neu yy brintio fo a yrru o mewn drwy'r post felly dwi me'wl oedd y rhan ynny yn ddigon cyffredin i fi mewn ffor. Ond dwi meddwl yy be' ddath wedyn nath roi sioc i fi mewn ffor yym gymaint o waith oedd y technegydd a gymaint o waith odd wedi mynd gan yr Urdd i neud 'Steddfod Ti yn llwyddiannus. Do'n i ddim 'di sylweddoli gymaint o waith oddan n'w 'di mynd iddo fo a mi fyddai'n hynod ddiolchgar iddyn nhw am hynny am neud chwip o wythnos i bawb. Yym ia so nesh i gystadlu a dach chi'n wbo os dych chi'n gystadlu dych chi ddim yn meddwl gymaint o hynny amdan y peth yym lle bo' chi'n ecseitio a wedyn gesh i'r e-bost yn deud bo' fi yn y tri ucha ag unwaith eto nesh i drio peidio ecseitio lle bo' fi yn ca'l siom yn y diwedd a nesh i rioed rioed feddwl fyswn i'n ennill yym mae wir wedi bod yn fraint i fi ennill mewn 'Steddfod amgen yym a ma' ennill y goron o hyd 'di bod yn uchelgais genna' i felly ma' hwn yn yy Eisin ar y gacen mewn ffordd. Wel yn amlwg dwi ar ganol astudio yn y coleg felly dwi'n gobeithio mynd nôl mis Medi i orffen fy ngradd yn y Gymraeg ym Mangor. Yy dwi'n gobeithio wedyn aros yn am flwyddyn arall i wneud ymarfer dysgu uwchradd a gobeithio wedyn cael swydd yy mewn ysgol uwchradd yn dysgu Cymraeg. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig i blant ifanc os 'dyn nhw am barhau efo'r Gymraeg bo' raid nhw ga'l rywun sydd yn angerddol am y pwnc sydd â gwir diddordeb a felly'n gneud y pwnc yn ddiddorol a falle fydden nhw yn fwy na bodlon wedyn i gario mlaen efo'r iaith ar ôl gadael yr ysgol.
Mae o'n dal ei syllu ni flaen fel taswn i'm yma. Syllu a syllu fel petai o'n trio llosgi twll trwy'r ffenas efo'i lygid. Falle fod o heb sylwi mod i yma. Mi nes i drio dod mewn fel llgodan rhag ofn fod o'n cysgu, gan mod i di ddeffro fo wrth ddod fewn ddoe. Haia Taid! Da chi'n iawn? Dim ateb. Dal i syllu tan mae 'na ddagr a'n llifo lawr i focha fo. Ma'ch llygaid chi'n dyfrio, os gynnoch chi handcuffs? Ar hynny, mae ei lygid o'n symud fel 'tai o'n sylwi mod i 'di bod yn siarad efo fo. Neu 'di bod mewn rhyw fyd arall cyn glanio nôl. Dwi'n siŵr fod ymdar goll yn ei feddwl ei hun weithiau. Atgofion yn gwibio heibio'n sydyn. Eraill yn aros am sbel fel eu bod yn cael eu mwynhau nhw eto. Dwi fel arfer y gallu dweud pan fydd hynny'n digwydd, achos dyna un o'r unig adegau pan fydd o'n gwenio i wirfodd. Oes! Medda Taid yn diwedd ac estyn i bocad ei drowsus cordiro'i glas. Ydach chi isio mi? Na, na, nag oes. Dim diolch, medda fo ar yn nhraws i. Yn amlwg, di cael digon ar pawb yn ffysian o'i gwmpas o fatha tasa fo'n i glytia unwaith eto. Er, unwaith yn ddyn, dwywaith yn blentyn, maen nhw'n ddeud, fynde? Troi helpu fo ydan ni gyd, ond dio'm o hyd yn medru gweld hynny. Rhwystredig ydi o efo fo'i hun mwy na ni, gan mai fo sy'n methu. Neu falla isio llonydd mae o a ninna'n gwrthod rhoi hynny iddo fo. Ond fedran ni'm gadal Taid ar ben ei hun ar ôl tro dwytha. Fe o'dd ar goll a mhydoedd y neb efo'r syniad cynta lle i fynd i chwilio, a neb di meddwl am eiliad y bysa fo'n mynd i ben y mynydd. Mae o 'di dechra hymian emyna wan fel fydd o'n gneud o hi. Chwara teg, her nad ydi o'n cofio'r geiria ma'r dôn o hyd yn sicr. A'r llais mor felfedaidd ag erioed. Dim ond canu taid fyddai'n gwneud y tro pan o'n i'n crio. Dio'm yn hymian, mam. Ydy o'n canu go iawn? Mae o'n canu'r geiriau. Mae o'n cofio. A finna'n dechrau morio canu efo fo fel rhywbeth ddim yn gall os mae ngwddw fi'n llosgi. Ond mae o werth y boen achos am un eiliad mae o efo fi.